Alla aýdýar, Sizde ölmek-de goýdum, direlmek-de goýdum. Biz şu mahal diri halatda. O hem hamana bir oturyşykda, bir gülüşikde, sadaja-da göni aýdaýyn, bir toýda-da. Ölüm agzalsa, ynsanyň zehninde we gelişmeýän zat-da. Toýdan, hoşlukdan gürrüň edilmek. Iň ynsanyň hoş wagtynyň jelesesi-da dünýede. Indi o saçagyň başy ýa oglangyşak saçagyň başynda mişdik ýa başga jeňňelle derýada gülüşip duran halatyndan däl. O hem aýdylýar, Ölümden gürrüň etme, men ýüregim darykýar diýip. Şu gürrüň iştiba gürrüň-dä. Näme diýip? Eý jemagatlar! Eý ýaş oglanlar! E, aýalo erkek musulman doganlar. Ölüm agzamaly diýdigi, ölümi agzap, heý-weý men gorkýan diýip darykmaly diýdigi däl ki. Ölüm madygyny agzalmaly ki hemmämiziň başymyzda hökmänlik ba, bä ölüm ba bolsa men şu mahal daýaw boleýin. Ölmäkäm hormatly boleýin, rähimli boleýin. Men ýalta bolmaýyn, güler ýüzli bolaýyn. Işimde dogruçy bolaýyn. Karger-de bolsam, karment-de bolsam, başga işde-de bolsam, çöregim halal ýygnaýyn. Mert bolaýyn, zähmetkeş bolaýyn. Heý, ölüm bar öýde. Şo ölüm haçan geljegi belli däl. Şo ölüm gelmäkä, men daýaw bolaýyn. Äsl ölümi agzamak manasy şi mahalky aýdyp duranym-da. Heý, ölümi agzaňyz-da, ölüm agzameli-le. Ölüm agzasaň, men gorkýan, köplerçe zenanalar gürrüňi. Eşitib-ä bi. Gorkýaň, gorkýan bolsa, günäni äpbermeli. Ölümi agzalmaly, tä uzak günä edilmez ýaly. Ölümi agzalmaly, onuň-munuň aýagyna taýak oklanmary ýaly. Eý, bir gün şi-de gitjek, men-de gitjek, eý, adam öljek-ä, men şuňa myzahym bolmaýyn diýmeli. Agzalalyk döredip ýörmäýin, men Hudaýa barjak bir gün diýmeli. Ölümi agzamagyň delilleri, manalary şi. Allaň bizden isleýä, Resulullah bizden isleýän zady şi. Şuny toýda-da hatda meselem da iň insanyň hoş wagty agzalýar-da. Näme işgal bar indi şuny agzamaň? Bir wagt adamyň furseti tamam boljak, şo fursat tamam bolýança adamyň göwnüni gör, hormat goý, heleýiňe ýagşylyk et, rehimli bol diýip aýtýaň-da. Işgali barmy şu kesim? Insanyň hakyl bilen gitse işgali ýok. Insan elm bilen gürrüň etse işgali ýok. Ynsan mantyk bilen gürrüňeşse işgäli ýok. Ýöne şeýtan bilen gürrüňeşse işgäli bar. Şeýtan bilen gürrüňeşse. Näme diýip? Şeýtan ölümi agzasaň günä äpberiljek şony bilýäda. Ölümi agzasaň amalyňda daýaw boljak. Namazlaň kazasyny aljak ony bilýäda. Ohm näme etýä? Şeýtan we şeýtana urdaş meňzeş adamla Ölümi agzamasana bäş günde hoş bolaýly. Ölümi agza tä hoş bolary ýaly. Ölmäkäm men dogry ýaşaýyn, mert ýaşaýyn, mäkäm bolaýyn diýip, muň mysaly kim, wah, kim gowy mysal bolup biljek gözümiziň nury Resulullah jandan başga? Bedir jeňinden hoş bolup gelýänmiş, öýün oba gelipdir, ýagny Medine-i Münewwerä gelipdir, Rukyýa diýen gyzynyň gumuny guýupdyr, ony müşrikler jaýlap. Bedir jeňinden hoş bolup gelýänmiş. Medinä ýetipdir, görse gyzynyň Rukyýa diýen gyzynyň razyýallahu anha enemiz Hatyjadan dünýä gelen gyzynyň gumuny guýup duranmyş tikle ýigrimi üç ýaşyndaky gelin Rukyýa-da. Hazraty Rukyýa-da. Emma onda-da pygamberimiz mydam güler ýüzlümişdi. Ine ölümi agzamak diýýärler şä. Aý men ölümi agzasam gorkýan, gabyr ýadyma düşýä, çukur ýadyňa düşýä. Ýadyňa düşsün günänäp bermeden çürim. Günähiň yzynda gezmesizlikden çürim. Mähbetiň kän bolar ýaly, güler ýüzüň kän bolar ýaly, adamlaň gözüne şat görüneri ýaly. Ölmäkäm erkekleň arasynda erkek, zenanalaň arasynda zenana. Musulmanlar mert diýileri ýaly, Hudaýy adamla güler ýüzli diýileri ýaly, meger taryhy beşeriýetde Resulullah aleýhisselam iň güler ýüzli adam dälmi meger? Iň ölümi kän aglaýan adam özde Serdary Alem Muhammed Mustafa aleýhis-salatu wes-selam. Mydam güler ýüzli müşdikdar Pygamberimiz, däimet tebessüm, mydam güler ýüzli.